Ond uh, da ni'n troi nawr i um, Air Commander Adrian Williams. Uh, croeso uh, uh, Air Commander Adrian Williams i'r cyfarfod. Uh, welcome Air Command Commander Adrian Williams, pencampwr iaith Cymraeg a Weinyddiaeth Amddiffyn, swyddog awyr Cymru yr uwch swyddog RAF yng Nghymru. Uh, a newly appointed position of the Welsh Language Champion for the Ministry of Defence, but also Air Officer Wales, a Senior RAF Officer in Wales.
Ia, diolch yn fawr Emyr, a pnawn da pawb. Um, good afternoon to everybody. Um, Emyr has introduced who I am. Um, so, uh, nes i fynd i ysgol uh, Glan Clwyd, blynyddoedd a blynyddoedd yn ôl, yn Llanelwy, ac um, hefyd i Brifysgol Bangor, a wedyn dwi wedi cael gyrfa hir yn yr RAF a yn faint fawr dod yn ôl ar ôl uh, y gyrfa um, draws y byd, really, i ddod yn ôl i Gymru i, i gael y swydd yma. So I've um, went to Ysgol Glan Clwyd, which is uh, St Tathaf, Bangor University, had a long career in lots of different places and it's been lovely to come back to serve in Wales.

be oedd eisiau ddeud i ddechrau oedd um, mae'r MOD wedi cael um, cynllun iaith Cymraeg newydd nath i gael ei gyhoeddi um, mis Rhagfyr dwytha. Ac fel rhan o hwnna, fi oedd uh, nes i cael fy penodi fel pencamp o'r Cymraeg cyntaf yn yr MOD felly. So the MOD uh, updated its Welsh language scheme and uh, produced that in December, uh, and I was announced as the first Welsh language champion as part of that. Um, fel um, uh, strwythyr sydd yn rhan o Llywodraeth y Deyrnas Unedig felly. Um, mae cynllun ni allan wahanol i beth ydych chi'n gael beth ydych chi'n um, strwythyr sy'n rhan o Llywodraeth Cymru, etc. Uh, ond beth da ni wedi gwneud ydy um, edrych ar be mae UK Gov yym yym organisations eraill yn wneud a wedi wneud yn siŵr dan ni dan ni'n cael yr ymarfer gorau yy ar draws y lle i be dan ni eisiau wneud yn y dyfodol. So what we did with our Welsh language scheme was try to yym update it yy to make it good practice with all other UK Gov organisations yy but clearly the UK Gov Welsh language scheme is a little bit different to the schemes that are produced uh, and run for Welsh Government organisations. Um, so, so pethau, os o fi'n um, dweud, os yn, os yn bwysig yn beth sydd wedi newid, really, ydy sut, sut mae'r MOD ar y cyfan yn, yn, yn gwneud ei busnes efo Cymru, felly. So, dim, dim just yng Nghymru, ond yr MOD fel rhywbeth ar draws y Deyrnas Unedig. sut dan ni'n yy cysylltu a sgwennu a gwneud bob dim allan o Lundain a a bob yy pob math o lefydd felly yy pan dan ni'n cysylltu â Cymru. So ma' hwnna'n rhan bwysig o be dan ni di wneud. So an important part of the new Welsh language scheme is just yym so further improvement around

yn cysylltu ac yn cydweithio efo pawb yng Nghymru. So, gen ni rhan o Gymru, da ni'n uh, rhaid uh, gynnu llawer o swyddi a pethau yng Nghymru a pethau da ni'n neud yng Nghymru. So, sut da ni'n mynd i fynd o gwmpas yn busnes yn y dyfodol uh, yn defnyddio'r iaith Gymraeg. A be fyswn fi'n dweud sydd wedi newid yn fyna ydy chydig uh, yn sicr fwy o uh, emphasis ar wneud pethau yn ddwyieithog ac yn uh, fwy consistent, os gael ei dweud fel uh, sut da ni'n gallu gweld pethau. Um, ac hefyd, os di'r cyhoedd eisiau cysylltu efo ni, un o bethau practical wedi newid yn fyna hefyd, ond um, os fi'n dweud y theme ydy, just codi y safonau ychydig mwy ac yn bod yn ychydig mwy consistent efo sut mae pethau yn mynd ymlaen yn Cymru.

Uh, so, mae yna fwy o bwysicrwydd am i ddeud rwan ar, ar wneud pethau yn, yn, yn fwy dwyieithog. A di hwn ddim yn jyst rhywbeth sydd o gwmpas uh, y deddfa ac wneud siŵr bod ni'n um, um, yn comply felly efo'r uh, efo deddfa um, sydd wedi cael ei, ei pasio felly o gwmpas yr iaith Gymraeg. Dyn nhw'n dim just o gwmpas hyn os ydym i'n dweud, os ydym i'n dweud hefyd, mae yna fel ddealltwriaeth rwan, os da ni eisiau cysylltu a cydweithio yn effeithiol yng Nghymru, mae'n bwysig iawn bod ni'n gwneud pethau yn ddwyieithog a dyn ni'n gallu bod yn fwy effeithiol felly uh, sut dyn ni'n gwneud pethau. So, uh, a gobeithio ar ran hynny, hynny, dyn ni'n cael um, you know, chydig fwy o ffeith, mae'r feedback yn mwy effeithiol ac yn mwy positif, uh, a mae hynna'n mae hynna gret. You know, da ni yn boblogaeth a llgaredd ar draws ar draws y lle yng Nghymru yym efo be ma' lleodd arfog a a be 'dan ni'n neud yng Nghymru. Yym ond hefyd os 'dan ni isio neud petha fel recriwtio yng Nghymru dwi'n meddwl fod ni yn deall ŵan yn yn yn fwy yy ma'n well i ni neud petha yn fwy dwyieithog a wedyn you know, mae yna fwy o um, uh, chance i bawb, felly cael um, um, dod i fewn ac uh, cael ei recrwtio fel yna. So, dyna ella newidiadau dyn ni wedi rhaid a dyna um, beth sydd wedi newid. So, what I would say is that there is an increased emphasis on bilingualism. Um, it's not just about meeting the legislative standards, it's about uh, ensuring that we're at the best

beth sydd wedi, beth sydd wedi digwydd ar ran hynny felly yn, yn edrych ymlaen rwan. So mae'r safon yn newydd, newydd ddod i fewn felly, um, ond be mae sef yn dweud ydy, mae'r ma safonau e, efo ddim mwy o gwmpas you know, fel cael, cael pencampwr cyntaf, So mae hynna'n rhyw newid pwysig, os mi ddeud ni, erioed wedi cael pencampwr, so yn ôl i, i trio symud ymlaen efo, efo best practice felly. A fysa fi hefyd yn dweud, um, da ni'n trio rwan tracio pwy sydd yn gallu siarad Cymraeg yn, yn y lleoedd arfog ac yn y gwasanaeth sifil. So mae yna ta chwarter miliwn o bobl yn gweithio yn yr MOD, um, a da ni erioed wedi tracio nhw'n rhy fanol o gwmpas y safon y iaith Gymraeg. So mae hynna'n newid rwan. So fel oedd Kylie efo uh, graphs felly yn dangos safonau ac um, a niferoedd y pethau fel yna. Da ni eisiau symud i llefydd fel yna hefyd, uh, jyst i ddeall yn fwy uh, pwy sy'n gallu siarad Cymraeg a pha safon felly. dwi'n gwybod yn gyffredinol, ond da ni'n trio ffeindio um, mwy o'r gwybodaeth, yn at y 450 o bobl yn yr RAF, allan o 30,000, sydd yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. So, dwi'n mynd siŵr os di hynna'n ardderchog neu ddim yn bad, ond dwi'n dwi, dwi meddwl bod yn uh, ddim yn bad yn sicr. So, uh, ond da ni eisiau gwneud mwy o waith i, i, i edrych ar y niferoedd, felly a dim jyst yn yr AREAF ond ar draws yr lleol arfog ac hefyd y gwasanaeth sifil yn yr MOD felly. Um, be os imi ddeud fel y rhai o'r impact felly ydy mae yna fwy o um, sicrwydd rwan sy'n ei ddeud i bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg i wneud ac i helpu ni wasanaethu uh, beth ni'n eisiau gwneud yn Nghymru. So, um, os da chi'n edrych ar, you know, pan da ni'n mynd allan i'r cyhoedd felly i wneud um, digwyddiadau efo pawb, uh, da ni, da ni yn trio rwan cael fwy o fwy o bobl sydd yn ddwyieithog. So, efo'r RAF yn hanesyddol, dwi jyst yn defnyddio pobl sydd yn gweithio yng Nghymru i'r RAF. Ond mae'r ma rhan fwy o, o, o nhw felly wedi cael eu posio fewn allan o, allan o Deyrnas Unedig i gyd. So, faint o bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg, mae ychydig o, o, o fixture felly. Be da ni wedi gwneud rwan ydy trio tracio pobl sydd yn gweithio, sydd yn siarad Cymraeg yn gweithio yn y Deyrnas Unedig, a da ni'n dod â'r rhai o heina yn ôl i cydweithio efo ni pan da ni'n gwneud pethau pwysig yng Nghymru. Um, so some of the things that we are doing um, that is all coming from an increased emphasis on the importance of the Welsh language in terms of how the MOD wants to do its business is we're trying to

yy yng Nghymru felly, a yym pobl sy'n gweithio i'r lleo- i'r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghymru fel fel civilians, yy ma' 'na fwy o bwysigrwydd ŵan i gael pobl sydd yn rhugl yn y Gymraeg yn rhai o'n swyddi ni. So ella yn y gorffennol fysa 'na fwy o Welsh desirables 'swn i'n ddeud, ond yy yn sicr ŵan efo'r safonau ar yy be' 'dan ni trio neud yn y dyfodol, dyna fwy o uh, swyddi fydd yn, fydd yn, uh, yn hanfodol felly. So mae yna bethau fel yna hefyd yn mynd ymlaen. Um, ond mae'n um, amser yn you know, chydig o fisoedd cyn um, y safon yn newydd. So it's, it's only a few months since we had the new Welsh language standards. So to, to a great extent, what I'm talking about is early work in progress.

um, be da ni'n dio'n neud yn y dyfodol wan, ond mae'n ma dynodau uh, cyntaf felly, a da ni jyst yn dechrau efo'r gwaith ychwanegol yma, ydy jyst codi y safonau i'r safon newydd yma, ond pan dwi'n edrych ar uh, be o'r teitl, uh, be da ni'n dio'n neud heddiw, heddi, wedi edrych ar bwysigrwydd y, y iaith Gymraeg yn uh, swyddi cyhoeddus, be fes mi'n ddeud o, o ran yr MOD felly, ydy mae'r safonau newydd yma yn sicr wedi rhoi fwy o bwysigrwydd i'r iaith Gymraeg ac i swyddi yng Nghymru ac ella yn y Deyrnas Unedig sydd yn gallu siarad Cymraeg hefyd. Um, so just to finish, I would say it, it is work in progress in terms of the new standards, but I think what is already clear is that there is an increased emphasis and recognition of the importance of people that can speak Welsh and that skill, and um, and, and that will, I'm, I'm sure, sort of work its way through